Аның сөекле хәбибенә, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә күңелләребезнең иң түрләреннән салават шәрифләребез барып ирешсә иде. Әссәләмү алейкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Сезнең белән бергә менә шушы елыбызның 2018 нче елның өченче видео язмасын сезгә тәкъдим итәбез. Сезнең белән Ринат хәзрәт Ибраһимов.

Икрим кебек күренекле дин галимнәреннән дәресләр алды. Буш вакытларда шәкертләр Болгар шәһәре буенча экскурсия ясады, Болгар академиясендәге китапханә һәм шулай ук төрле күргәзмәләр белән дә таныштылар.

Кичә булып узды. Сөйләшүне матур шигырь юллары белән башлап китәсе килә. Умырзая сафлык бүләк итсен, Яз кояшы сипсен җылысын, Март җилләре өмет бүләк итсен, Урап алсын бәхет барысын. Әйе, без бүген гаилә ныклыгы, аның бәхете, аның озын гомерле булуы, буыннар арасындагы бәйләнеш, гаиләдә хатын-кызның роле турында сөйләшүгә җыелдык. Сезне шушы бинабызда күрүебезгә бик шатбыз. Бүгенге кичәгә без җыелдык Единая Россия, Бердәм Рәсәй партия проекты кысаларында. Без катнашабыз Ныклы гаилә дигән проектта. Музейда Буа мәдрәсәсе шәкертләре, укытучылардан Мөслим хәзрәт Кәримовлар һәм Зөлфия ханым Зәйнуллиналар гаиләсе катнашты. Аннан сүзне беренчеләрдән булып Кәримовлар гаиләсенә бирде. Алар үзләренең тормыш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Салаватларыбыз һәм сәламнәребез булсын, сезгә дә иң күркәм сәламнәрне ирештерәм. Әссәләмү алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Менә әйтеп үтелде инде, проектның исеме дә Нык гаилә шулай бит, Крепкая семья дигән. Менә нык гаиләнең сәбәбе нәрсәдә дип, монда төрле фикерләр әйтелде. Һәм инде менә әйтеп үтергә телим. Ризаэтдин Фәхретдиннең дә шундый матур, күркәм сүзләре бар, Хатыннары тәртипле булган милләт, ул тәртипле милләт. Хатыннары тәртипсез булган милләт, тәртипсез милләт, ди. Шуңа күрә инде менә хатын-кызларыбыз, кызларыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз инде безнең тәртипле булсыннар, дини булсыннар, Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнардан, харамнардан тыелып яшәсеннәр иде.

Минем үземнең принцип бар. Бүлешәсем килә сезнең белән. Иң беренче ул билгеле балаларда булырга тиеш Аллаһны тану. Аллаһны танымаган чагында бала ул бу дөньяга, бу тормышына җаваплы итеп карый башлый. Һәрбер хатасын да һәм һәрбер, әйтик, әти-әни тарафыннан алган җәзасын да ул фикер йөртә башлый. Күп тәҗрибәле гаиләләр үзләренең тормыш юлларын, Шәкертләр шигырьләр сөйләделәр.
Йөзләренә җыерчыклар
Еллар салган бездән.
Әниләрнең генә. Әниләрдә генә була. Әниләрдә генә була. Кадерле, якын күзләр. Алар гына әйтә ала безгә юаныч сүзләр. Әниләрнең күңелләре ярсыз, тирән диңгезләр. Без бәхетле алар барга рәхмәт сезгә әниләр. Буа ЗАГС бүлеге мөдире аянычлы саннар китерде. Ике мең дә унҗиденче елда районыбызда 190 гаилә теркәлсә, шуларның 120 се таркалган. Люция ханым килгән кунакларга үзенең рәхмәтләрен белдерде. Җайлы булды.
Җайлы булды, рәхәт булды сезнең белән бергәләшеп шушылай бер стәр артында, түгәрәк стәр артында куйган максатларны сөйләшү.
Ундүртенче март көнне Вульнистан авылы мәчетендә Буа мөхтәсибәте вәкилләре булып китте. Хәзрәтләр авыл халкына дин турында мәгълүмат җиткерде. Госман мәчетенең икенче имамы Ринат хәзрәт Ибраһимов үзенең чыгышында фикһ мәсьәләсен кузгатты. Ул аеруча намаз укылмый торган вакытлар турында аңлатып үтте. Шундый проблемаларга кайсыбер вакытта инде мәхәллә халкы, менә мәчет, мәчет халкы да, алар инде имамга нишләми? Буйсынмый. Зәвәл вакытында без нишлибез? Безгә нәрсә эшләргә ярамый зәвәл вакытында? Намаз укырга ярамый. Әйе, намаз укырга ярамый зәвәл вакытында. Инде безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тыйган эш ва эш вакытта, менә тәүлек буенда эш вакытта безгә намаз укырга ярамый. Беренчесе, әйе, кояш чыкканда иртәнге намазны укыдык икән, иртәнге намаздан соң кояш менә ук ук биеклегенә күтәрелгәч кенә безгә намаз укырга ярый. Аннары соң тагын тыелган вакыт ул безнең икенде намазыннан соң ахшамга хәтлек. Менә шулай һәр вакытта да әйтеп киләбез. Барыбер менә ахшам намазының азанын әйтәләр дә, азаннан соң ике рәкәгать укыйлар. Менә безнең мәз Хәнәфи мәзхәбе буенча без буйсынабыз икән, Хәнәфи мәзхәбе буенча укыйбыз икән намазны, безгә менә икенде намазыннан соң ахшам намазына атлек нәрсәдер укырга безгә мәкруһ. Авыл имамы Рәкыйп хәзрәт Камалетдинов килгән кунакларга үзенең мәхәлләсе исеменнән рәхмәтләрен җиткерде. Менә җәмәгать ни сезгә килдегез шуңа хәтле, бу ана хәтле. Рәхмәт безнең рәхмәтне белдерәм мөхтәсибкә без нигә Илнурны мин Илнур хәзрәтне уважать итәм инде яшь кеше бик прогрессив ниләр алып керде безнең кебек кешеләрне күтәреп чыкты поддержка инде сизелә мин уже поддержка сизгәч бөтен җанымның тәмен биреп эшләп килеп китә менә ике елда күпме биш зиратны ясадык бит менә аллага шөкер абруйлы башлана иде ике җәй эчендә мең сигез йөз дә ун метр зиратны иттек шундый мөхтәсибләр булса иде киләчәктә шулай эшләргә язса иде

Йа Раббыбыз Аллаһ, менә шушы укылмыш кәрекгән Коръәни Кәримнән аятьләрне, үз фазылны һәки рәхмәтең белән, кавыллардан кылып, хата вә кимчелекләрне дөресләп, иң әүвәлге хасил булган әҗер-савапларны безнең сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ирештереп аның рухын шат кылсаң иде. 16 март көнне Хаҗилар мәчетендә кичке вәгазьдә Буа мөхтәсибәте вәкилләре һәм Диния нәзарәте Думерте хаҗ буенча җитәкчесе Ранис хәзрәт Вахитов катнашты.
Аузубиллахиминашшайтанирраҗим, бисмиллаһиррахманиррахим. Думыртыхач вәкилләре бүген җомга кичен без Буа килдек. Шушы инде Буада киләчәк елның, 2018 нче елның программаларын таныштырырга, иншалла, инде Буа шәһәренә без иншалла хаҗиларны көтеп калабыз.
Укуларны оештырдылар, алар хөрмәте белән барып укыдык, ниттек. Анда Мин вообще ул фәнне даже белгәнем дә юк, конфликтология дигән фәнне укыттылар, конфликтология. Ничек хачылар белән не конфликтовать, ничек алар белән җайларга, ничек нитергә, то есть бу руководительләргә самый теге тоже кирәкле бер гыйлем андагы вакытта. Ранис хәзрәт 2018 елгы хаҗ программасы белән таныштырды, хаҗның никадәр мөһим булганын аңлатты, халык сорауларына җавап бирде. Амин икенчедән безнең төп максатыбыз инде сезнең хаҗәс кабул булсын, теге менә булмасын әбиләр шикелле, бабайлар шикелле кемнәр бардылар, кайттылар, әле анасы шикләнеп җөриләр. Инде башка компания барганнар, инде шикләнеп җөриләр, сораулар бик каты күп. Инде кайбер кешеләрне карасаң әле аларга икенче тапкыр хаҗга барырга кирәк.

Һәм мәчет имамы Фәһим хәзрәт Сөләйманов Ранис хәзрәткә эшендә уңышлар теләделәр. Унбишенче гыйнвар көнне Буа мөхтәсибәтенең кубогына волейбол ярышы башланганын хәбәр иткән идек. Ике ай буе шушы ярыш барды, Буаның бөтен мәхәлләләреннән дә командалар катнашты. Егерме беренче март көнне Мөхтәсибәт кубогына нәтиҗәле уен тәмамланды. Мәхәллә командалары үзләренең матур, сабыр, әхлакый яктан бик матур уеннар күрсәтеп бардылар. Марсель хәзрәт Салаватуллин һәр уен отчетын социаль челтәрләрдә теркәп барды. Нәтиҗәләр ясалгач, беренче урын Әниләр мәчете, икенче урын Габделмәлик мәчете, өченче урын Хаҗилар мәчете яулады. Иң беренче котлау сүзләрен Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов башлап җибәрде. Әлхәмдүлилләһ, безнең шушы башланган турнир, волейболны бетердек. Әлхәмдүлилләһ, бу инде безнең ел саен бара торган турнирыбыз. Быел инде командалар артты. Рөстәм хәзрәт үзенекен команда чыгарды, моны үзе дә килде. Свидетель булып, әлхәмдүлилләһ. Бу инде турнир отарга мы призар алыргамы дип анардан түгел, әлбәттә азарт бар, азарт ул уенда булырга тиеш дип уйлыйм инде, шулай бит. Без азарт уен кызык булмый ул. Әмма инде әлхәмдүлилләһ узды, узды. Төп максаты, основной цель вот этой игры безнең, ул да булса, менә безнең бергә булуыбыз, Бергә уйнавыбыз, бергә ниндидер фикердә булуыбыз, әлхәмдүлилләһ, шушы җирдә бергә җыелу, әлбәттә, бу бик зур, самый зур максат шушы. Ул уенчыларга үзенең нәсыйхәтләрен җиткереп, Марсель хәзрәт Салаватуллин белән берлектә җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләрне тапшырды. Әниләр мәчете имамы Мөслим хәзрәт волейболда бердәм команда белән генә җиңүгә ирешеп була. Бу уеннар безне бердәмлеккә өйрәтте. Дин юлында хезмәт итүдә дә, тормышыбызда да бердәм булсак иде, дип теләкләр теләде. Волейбол ул команда белән уйнатырган уен, шулай бит? Менә җиңүгә ирешү өчен команда булырга тиеш. Ул теге бер-ике көчле уенчы белән генә җиңеп булмый. Һәм бу уен безне нәрсәгә өйрәтте? Димәк, команда булырга кирәк, бердәмлек булырга кирәк. Шуңа күрә безнең арабызда да бердәм булырга кирәк. Нәрсә өчен? Үзебезнең максатыбызга ирешү өчен. Максатыбыз нинди? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү һәм инде башкаларны, башка кешеләрне шулай ук дингә җәлеп итү һәм мәчетләребезне тутыру. Менә шул эшебездә бердәм булып булып эшләсәк иде. Чара Буада урнашкан Нур кафесында тәмамланды. Уйнаучылар шундый күркәм уен күрсәткәннәре өчен Буа мөхтәсибәте зур рәхмәтен белдерә. Егерме бишенче март көнне Буа мәдрәсәсендә Мәскәү кунагы Сафәҗәй авылыннан булган Ринат хәзрәт Аляутдинов чыгыш ясады. Ел башында Ринат хәзрәт Машаллаһ дигән яңа проект башлап, Пәйгамбәребезгә багышланган шигырьләр конкурсы уздырды. Безнең Буа мәдрәсәсе шәкерте Кәримова Әдилә читтә калмыйча конкурста катнашты. Тавыш бирү Ютуб сайтында ай дәвамында барды. Адилә иң күп тавыш җыеп, биш меңнән артык, беренче урынга лаек булды. Алланың пәйгамбәрләрен киң дәрьяларга тиңлибез, елгалар кушылган җирдә Мөхәммәд пәйгамбәр, диңгез. Кырык яшендә Мөхәммәдкә Алладан вәхи килгән, Пәйгамбәр бул, ислам нурын җиһанга тарат, дигән. Укы, дип пәйгамбәргә Коръән китабы биргән.

Мәдрәсә директоры Илмир хәзрәт чыгышыннан соң шәкертләр Коръән укыдылар, шигырьләр сөйләп, салаватлар әйттеләр. Һәм дә без инде бер-ике сүз шушы мәдрәсәдә инде безнең тугыз мөгаллим, тугыз мөдәррис укыта, әлхәмдүлилләһ, шулай инде безнең. Барысы да шәкертләр, 219 шәкерт укый. Монда инде заочный да, монда инде вечерний да, монда көндезге бүлекләр дә укый, әлхәмдүлиллә. Инде көндезге бүлектә инде безнең 25 шәкерт укый, әлхәмдүлиллә, аларның 3 курс бара. Шулай инде очный, заочный, вечерниклар инде безнең 96 шәкертләребез һәм инде заочный формасында инде безнең 42. Менә шулар барысы да, әлхәмдүлиллә, безнең укый. Шулардан өстәп, без инде, әлхәмдүлиллә, менә берничә ел элек Шундый кечкенә генә бер үзенә күрә бер проектны җибәрдек, ул да булса, менә көндез балалар мәктәптә укып, мәктәптән соң инде шушы мәдрәсәгә килеп, инде алар инде ашап-эчеп һәм инде Коръән дәресләрен, әхлак дәресләрен, дини дәресләрен алып, төрле конкурсларда катнашуларында катнашалар, әлхәмдүлилләһ. Мәдрәсәдә укыган шәкертләргә сүз биреп, алар инде үзләренең әзерләгән

Сине сөеп кенә таптым олы бәхет ачкычын, Бары тик дин юлына басып кына мендем текә тормыш баскычын. Аллаһтан юл иң изгесе юлның, Ислам, Коръән изге сүзләрдер. Фәрештәләр дин юлында булсаң, канат җәеп син үтәрләр. Кем кемнән өстен, Хак Тәгаләне ярат, Бар туганнарың артык, Хак Тәгаләне ярат. Балачагыңнан артык Хак Тааляны ярат, үзеңне оныта язып, Хак Та. Кабул кыл, һәрчак булырсың азат, Саваплы гамәлләр кылып, җиңел булсын га җавап. Бәхетле булыйм дисәң, Аллаһыга кыл гыйбадәт, Әшһадү әлләһә илләллаһу, гыйбадәт, иске гадәт. Инсан булыйм дисәң, һәр көн тәрбиялә үзеңне, Торгыз намаз балкытсын дип, иман нуры күңелемне. Тоташа шул иман нуры Коръән Кәрим нурына, Онытмыйк барасыбызны Раббыбыз хозурына. Иман, намаз вә ураза Безгә алтын багана, Изге гамәл, иң зур мирас Ата-анадан балага. Ашау өчен яшим, имин, Яшәү өчен ашыйм мин. Хак Тәгалә бар иткәндә, Баштан аяк гашыйкмын. Күзем күреп сокланган, Сөбханаллаһу димин. Мәңгелеккә үз илтим мин, Тумыштан ислам динен. Иманын, көмеш канатын, Канатым каерылмасын, Ислам дине йоласыннан, Ходаем, аерма Син. Ирештем мәрхәмәтеңне, Нәселем, нәсебемә, Туган телем вә милләтем, Илем исәнлегенә. Өммәтләрнең иң зурысы, Мөхәммәднең өммәте, Без дә керәбез шул санга, Раббыбызның рәхмәте. Мөхәммәднең барлык эше, Кешеләр өчен сәннәт, Аңа охшарга тырышсаң, Мәңгелек йортың җәннәт. Иңдерелгән аның аша мөселманнарга Коръән, тормышта булыр бу китап, һичшиксез, бик зур ярдәм. Салаватлар әйтик әле Пәйгамбәргә багышлап, Кыямәт көнне мизан янында торыр ул бозны саклап, Аллаһума салли ала сәйидинә Мөхәммәд. Проект җитәкчесе Ринат Аляутдинов Адиләгә сертификат белән Коръән, кесә телефонын тапшырды, үзенең тәбрикләү сүзләрен җиткерде,

Бик шат булдык сезгә килергә, кунак булырга. Сезнең менә бу мәдрәсәдә менә тарихны күрсәтеп уздылар. Бик бу олы эз. Безнең бит нәстык иң кадерлебез бу дөньяда, бу дөньяда эз калдыруыбыз. Шуңа күрә бу мәдрәсә зур эш. Ә инде менә уйлап тордым да, бу бу йирнең урыны да бит Буа. Ә Буа дигән сүз нәрсә була? Буа дигән сүз елганы буа торган зат. Нәрсәсен эшли ул буа? Хайваннарга. Үсемлекләргә, башка затка суештыра. Суештыра. Димәк, су, ризык, нигъмәт. Менә бу урында, дөрестән дә, зур эшләр эшләнелгән, эшләнелә. Ничек кенә булса да, менә күренә, нинди кичләр узган тарихта. Ул тарихта синең эзең калган икән. Катнашыпсың икән, фотографиядә син булсаң да, булмасаң да, ике ягыңда фәрештәң аларны Кыямәт көнендә Алла каршында килеп басканда, Илаһи, хайры белән, зур олуг олуг савабы белән күлгә язсын иде. Хәзер инде рөхсәт итсәгез, Адиләне багабыз инде, нидән, теле, теге шул, интернеттан. Ярышалар, ярышалар, кем күбрәк теге ни ала инде, голос ала. Тырышалар, тырышалар. Әле күбесе артта калды. Адилә узып китте. Адиләне тоттылар. Тагы да Адилә узып китте. И кызык булды. Ә, әле әле инде биргә идек бу бүләкне без иртәрәк, ләкин шулай булып чыкты. Хәзер бүләк үзе килде инде. Бүләк үзе килде. Безне дә китерде. Шуңа күрә Адиләгә әйтергә теләгем бар. Сүзем бар, Адиләнең дусларына да шулай ук. Бу юл, менә тырышлык өчен, Аллага табан бер адым атасаң, Аллаһ Тәгалә сиңа йөгереп килер, дигән. Аллаһ Тәгаләгә син йөгереп барсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа очып килер, дигән. Шулай иттереп, Бисмиллаһир-рахманир-рахим әйтеп, сертификат выдан Каримовой

Коръәни Кәрим китабы. Коръән Кәрим китабы. Менә шынырга, шул китап белән яшәсәк кенә, безнең кыйммәтебез бар Алла каршында. Ә, приз, приз.
Бик күзгә карап тора.
Менә шундый приз. Менә сиңа от души. Без инде Аллага шөкер әйтәбез. Сәбәпчеләр булдык. Сәбәпчеләр булдык. Илаһи тагы да шундый изге яхшы эшләрдә, яхшылык эшләрдә сәбәпче булырга насыйп кылсын иде.
Миңа бик каты бу конкурс ошады. Тагын берәр шул конкурс булса иде. Приз бирүчеләргә бик зур рәхмәт.

бүләкләр тапшырды. Барча мактауларыбызга Аллаһ теләгән булса иде, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә салаватларыбыз һәм сәламнәребез булсын. Иң беренче инде менә рәхмәтемне җиткерәсем килә Ринат хәзрәткә, менә шундый күркәм, матур конкурс. Инде, әлхәмдүлилләһ, менә шушы сезнең проект белән инде менә. Мәдрәсә шәкертебез тугыз яшендәге булган шәкертебез безнең ун мең ярым кешегә үзенең вагазен җиткезде. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам турында, аның тормышы турында, пәйгамбәребезнең әхлагы турында ун мең ярым кешегә вагаз иреште. Бу инде менә без аны каян күрәбез, шушы видео астындагы просмотрлардан. Менә. Күпме кеше, ун мең ярым кеше аны караган, димәк, ун мең ярым кеше вәгазьләнгән дигән сүз. Шуңа күрә инде менә бу интернет пространство без әле кулланмыйбыз, безгә аны инде кулланырга кирәк, безгә халыкка вәгазьләребезне җиткерергә кирәк. Шулай ук бөтен халыкка рәхмәтемне җиткерәсем килә, үзебезнең районыбызда булган шәкертләребез, үзебезнең районыбызда булган мөселманнарыбыз бу конкурста бит инде лайклар җыерга кирәк иде, шулай бит? Менә шушы лайкларны инде җыер өчен бөтенесенә хәбәр биреп, инде әйдәгез дип, монда инде бөтен район да катнашты, монда бөтен Татарстан да катнашты. Менә шундый бөтенесенә ирештереп, җиткереп инде шуңа күрә монда бу конкурста җиңүдә Бөтенегезнең өлеше бар. Монда видеоны төшерүчесе генә дә түгел, шигырьне сөйләүче генә дә түгел, монда инде менә шушы бердәмлек белән бөтенебез бергә катнашып кына менә шундый дәрәҗәгә ирештек, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә җәмәгать менә конкурста гына түгел, бөтен эштә шундый бердәм булсак иде. Бөтен эшләрдә, нинди генә эш эшләсәк тә, нинди генә хезмәт булса да, мәдрәсә эшләре мул, мәчет эшләре мул, дин эшләре, дәресләр, өмәләр, бөтен менә шушы дин юлындагы булган хезмәтләрдә инде бердәмлек белән бер-беребезгә ярдәм итешеп, Аллаһ юлында бит без дип, дин юлында бит дип, әҗер-савабы була дип инде бердәм булып эшләргә Аллаһ Тәгалә Барчабызга насыйп итсә иде. Инде менә Ринат хәзрәт сезгә кечкенә генә шундый бүләк ирештерәсем, бирәсем килә. Монда инде безнең Буа мәдрәсәсе тарихы, аның шушы тарихның менә без видео язмасы да инде бар һәм инде шулай ук менә безнең хәзрәтебез инде Рәшит хәзрәт язган аның тарихы да менә монда. Мәдрәсә тарихы, безнең мәдрәсәбездә бик күп шәкертләр укыган, бик күп шәкертләр, әлхәмдүлилләһ, менә хәзер дә инде шәкертләребез күп. Менә бу билгеле булган шәкертләребез менә шунда, бу китапларда язылган. Һәм инде менә үзем эшли торган имам вазифасын башкара торган мәчет, әниләр мәчете безнең Буада, менә шушы мәчеттәге яздырган үзебезнең Җомга вәгазьләре, тәфсир дәресләре, догалар, шуларны да инде сезгә тапшырасым килә. Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Мин тагын бер сүзне бирәсем килә. Безнең инде кичә Бөгелмә шәһәрендә Зәйтүнә дигән, дигән шундый бер республика күләм фестиваль, дини мөнәҗәтләр буенча, дини җырлар буенча булды. Һәм инде менә бездән э, Ренат хәзрәт, безнең менә Госман мәчетенең икенче имамы, шунда барып беренче урын алды. Бисмиллахи рахманир рахим.

Мухаммадин ва аля али ва саби аҗмаин. Я Рабби, я Аллаһым, ушу динне Раббызның Раббы ахырдан хәерле кылган я Рабби Аллаһым. Шунда эшләнеп килеп сөйләр Рабби Аллаһым, шунда килеп, ерак юллардан килеп я Рабби Аллаһым. Син матур бәгазләр сөйләп я Рабби Аллаһым. Безләргә ислам динен тагын да Раббим карим әзекәргә, иман алып чәергә бер насыйп кылгай дин я Рабби Аллаһым.
Егерме дүртенче март көнне Бөгелмә шәһәрендә алтынчы төбә кара дини җырлар, мөнәҗәтләр конкурсы булып узды. Җәмһүриятебезнең төрле төбәкләреннән яшь, урта һәм олы яшьтәге башкаручылар килеп көч сынашты. Шул бәйгедә

Буа мәдрәсәсенең икенче бинасын төзү дәвам итә. Җәй көне, инша Аллаһ, плитәләрне куеп икенче катны күтәреп тәмамларга ниятлибез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә шушы эшебез дәвам итәр дип өметләнәбез. Шушы олы эшкә, шушы изге эшкә һәрбер, һәрберебез дә үзенең өлешен кертә ала. Егерме алтынчы марттан 31 мартка хәтлек Хаҗилар мәчетендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә язгы балалар курслары булып узды. Иртәнге якта балалар Коръән укырга, язарга, намаз тәртипләренә өйрәнделәр. Өйлә намазыннан соң балалар мәчет янындагы спорт мәйданчыгында футбол уйнадылар. Шәкертләр көн саен абыстайлар тарафыннан әзерләнгән кайнар ризык белән тәэмин ителделәр. Курслар бер атна дәвам итте. Егерме тугызынчы март көнне Буа мәдрәсәсендә имамнар җыелышы булып үтте. Мөхтәсибәтнең сәркатибе Рауил хәзрәт Сәйдмуратов хәзрәтләрне март аенда

Алган гыйлемнәре белән имамнарны таныштырып үтте. Бик зур галим булган, бик гыйлемле гаилә, бик гыйлемле кем? Нәсел, әлхәмдүлилләһ. Хәтта ки Хасан радиаллаһуанһу ягыннан килгән кыргынчы буын Муса галәйһиссәламнең шәҗәрәсе буенча килгән, аның нәселеннән санала, әлхәмдүлилләһ. Хәзрәтләргә әзерләнгән видеожурнал күрсәтелде.

Ярап йөр Ходаем, әти-әниләрнең, бабай-әбиләрнең рухлар яшьләренә ирештерсәң иде. Рухларын шат кылсын, кабер азапларын кылсаң иде. Арадан киткән барча имамнарның рухларын шат кылсаң иде, кабер азапларын җиңел кылсаң иде. Үзең рәхмәт
Безнең Буа мөхтәсибәтендә яңа проект барлыкка килде. Һәрбер квартал саен безнең Мәдрәсә нуры исемендәге гәҗит чыга. Менә шушы гәҗиттән безнең Буа мөхтәсибәтенең, мәдрәсәнең тормышын укып үтә аласыз.